N niŋdi a sallama ka n na zuŋɔ program ŋɔ zuɣu dini n-nyɛ Kaman How program zuɣu. Ɛɛhɛ, ni buɣi noongu kumya yirigi tiŋ ni a yuŋ, ka o bɔhi ni bɔ n-lu ka di ʒiya ni paɣ kpɛm n-faai suɣi. Lala n-nyɛ li zaŋ chaŋ bɛ kaali ka buɣi noongu lahi kum yirigi tiŋ ni a, ka o bɔhi ni bɔ n-lahi bala, ŋɔ maa ŋuni a ni dani a paɣ n-dɔɣi bidibiga. Lala n-nyɛ li ka ti mali li tiri a na Kaman How. Program ŋɔ zuɣu a ni tooi boli ma Abdulbasit Kurichiri ka ti yɛn zali kpe ka zaŋ paɣaba din gahim zaŋ ti Kpiɔŋlan Naawuni ni o ni niŋ ti yiko ka maa zuŋɔ ti ni zaya ŋɔ first Janna wari n yɛla n yɛ first January 2020 n bɔŋɔ maa yaa eh ka ti yɛn paɣi Naawuni pam ni o ni tooi niŋ ti yiko ka ti spend whole of last year 2021 ka ti nyɛ 2022 ŋɔ maa piligu yaa Naawuni bahi zaŋ ti nyɛviya ka ti nyɛ 2022 ŋɔ maa gba bahigu ni alaafee. Am ka yɛn zaŋ kpɛ ka yaa yɛ ti pun yɛla ni buɣunoonsi n-nyɛ ti, di lahi nyɛli ka buɣunoongi kum yirigi tamali mini Dagbaŋ nanim zaasa ni afanim ni asanzalinima ni ka bɛ bɔhi ni bɔ n-lu yaa ŋɔ maa ŋuni yaa ni tamali bipola m-bɔri ni bɛ kpɛ yɔɣu. N nyɛ vidiyo ŋmaa. To maama maŋ di nyɛli eh, ka so n lahi yɛla binshɛɣu din sa niŋ sohi maa yuŋ maa zaŋ chaŋ new year celebration polo ɛɛ di di viɛli pam ni ti sɛlibirɛtiri new year bee a yi kana ti yuli tamale like ti ni lahi kpuɣi new year maa ti zali za shɛli maa din tu ni di chaŋ shɛm m-bala bee wula n na bi nya di understanding because a sa two o clock am. N sa kpela town n ti niŋ binshaɣu let me just kpiɛɣu n ku kahigiri pa shɛli ka so ti sa n sa kpela town sa bɔrila ATM machine ni n yihili a di ka kpɛ town GCB bank ku za taxi rank shee maa n sa bi tooi nya chance n paai ni maa ni ka di nyɛla yaa din chɛ ka n bi nya maa di pala tuun shɛli bee binshaɣu ka bi niŋdi ka block pali di di ka problem but a yi nya kaman bini sa bari moto nim shɛm. n zaŋ bi nyɛviya pa tali maa just because of new year celebration kaman yuli yaha hankali ku tooi deei li binshɛŋa beni yaha ti yi kuli be n zo taba zuɣu kaman a ti yɛn yɛli kaman how ka ŋ ŋɔ yɛn niŋ jɛrim n nyɛli jɛrim n kuli nyɛli ni new year paai ka nyin bipolili kaman kaman example ka a ku ka alaɣiri use ka dakpam niŋ a moto ni ka tom ka moto maa alaafee use ka yihi di exhaust pipe ni yuŋ paai ka a zaŋ n zaŋ a nyɛvuli n ka a nyɛvuli use n zaŋli n bari moto gindi tiŋ puuni kamani n jɛrigira din biɛri ma maa zaa n naawuni zuɣu eh ti yɛn zaŋ ti daadiinima di bi nya lala new year maa di celebration maa a yɛli di bi nya. Sabilesin shɛli din yaai yaha dini n-nyɛ ti yi chimsi chuɣu ni n-kpɛri buɣim tɔbu ni. A baŋ li chɛ a? So buɣim goli ni first day of buɣim goli Muharram dini n-tu ni yi ni celebrate-ra ka ŋɔ maa yi ni kana ti paŋ shɛli n-lan zaŋ li ni yi zaŋ yi maŋ ti kum a yaha. Ban su di celebration maŋmaŋa ti ma bihi Christians eh like ma a yi chaŋ town ni tooi ku boast ye even single Christian ka population maa ni. Ban kpɛmya n-ti be Asɔr duu, bɛ cheechinim ni, n-suhiri Naawuni, ka paɣiri Naawuni fɔ bɛ Niu Yia, bikos ka tiri Niu Yia m-bala. Bɛ ni paɣi Naawuni shɛli maa, di bee m-bahi yoli, ka nyin yɛli ni ŋun yɛn nyɛ Naawuni ni a paɣ o. N yɛn chaŋla taun ti jɛrigi, m-ba motonim n-gili, n-diɛhi paɣisaranima, n-niŋ binyoli n-ka hal chaŋ ni nti nya bɛ ni niŋdi binshɛŋa nimaani haŋkali karindi. N ni sa yi nimaani n-doli ni nti yi Point Seven shee maa, n ku yila zaɣa nuɣu tooni maa na a mi bɔyi tuɣili ba just because of new year maa maybe maa mi salo yi ku laɣim nangban kpeeni beni mi n ka so n yen yeli ma ka bi ku zaŋ karante nima n kariti taba ginda ka maa what kind of like jerinim n ku nyeli ti yi be n zo tabi so jerinim n nyeli eh.

Di malila use hali so ŋun di bɔhima gba nin bɛ yɛn lo noya ni new year a bɛ yɛn lo noya ŋun pɔha la ŋun yɛli a la nyam ʒiri bin pɔha luɣu shɛli luɣu maa di bi nyaŋ a ka a ti kanna ti bɔhiri ma nin bɛ yɛn ŋɔ yaa ni zuŋɔ n nyɛ a daadiini new year am not againsin christian but bi make la good use of new year maa n zaŋ li kpɛ church n ti suhuri naawuni for o ni bless ba new year. ka di chaŋ ti be tiŋ puuni dini n-daa ku kum ni maa kpalim kpalim n-chaŋ ti be tiŋ puuni n-ŋmɛrila knockout binyɛra jɛrim kam sokam niŋdi la ni maa ni a ku barim a ku ba moto lu ka bɛ zaa yɛli ni new year tin ka new year di jɛrigiya pam lala bini maa chɛliya di tiŋkpansi m-bala new year yi kana maa bɛ yaa yi so di celebrate celebrating li yaa in a good way. Iniguhuya jɛrigu n ku yɛn nyɛ ka so ba moto lu ka di nyɛla lala dispilɛ nim maa ni ka o bali lu ka a zaŋ a nyɛvuli n chɛŋ ti tɔri chɛchɛ ka yɛn niŋ niw yia niw yia a di yɛn boli alaafee shɛli ti amaŋa din yɛn chɛ ka a doli yuuni maa chɛŋ katiŋa ka yuuni maa pili ka nyin ka alaafee. ŋɔ maa zaa ka ka tahali nyɛli a di ka problem dinni is the influence of kama tramadol rafia bee rafinol ɛhɛɛ ni nɔhi maa so dinnima dinnim n shɛ m birim shɛba ka maa ka bɛ dii chaŋ ti niŋdi yiriŋ yiriŋ so laa bini maa chɛya ka ti waɣisi ka mi ti yɛn sɛlibirɛtiri niw yia shɛm ka mi ti yɛn gbubi ti maŋ shɛm ka mi ti yɛn gbubi ti tamli shɛm ka di viɛli ti ti zaa ha mani bi andastandi bi niŋdi shɛm din ku biɛni laik jɛrilim zaa mani ni yɛri shɛli ŋɔ hoo ka so n-yɛn yɛli ma ka so n-kuli yɛn yɛli ma pɔin sabin shee maa a ku yɛn kɛɛfu ŋɔ kamani ka n nya so ka o ku nyaɣi marafa kamani piɛli bee tɔbu ni ka a chana Yaɣa kamani yaɣa n nyaɣi marafa chana ka so gbubi karantɛ n soori tiŋa tɔbu ni ka a chana kamani ya jɛrim n nyɛli ti tima ŋubbu mini bin yara maa bee kamani tiŋkpansili n nyɛli bin shɛŋa bɛni ka nini kpeentali n nyɛli yi ʒira kpɛ ka tɔbu bɛ dee Sierra Leone mini ya polo nima ka bi bɔri tɔbu tuhiri ba yi mini ŋun kuli sabi lɛta bee n yɛli ni yi bɔrila tiŋ maa chɛ a yi ni yi chaŋ ti wuhi bidiblim. Di pa ʒiri maa konko ʒiri bi bidibili bi niŋdi shɛli polo shee damba ni mini buɣum tɔbu ni o kpee yi bo o vuri o kawɛn niŋ binshɛɣu ʒiri buɣum tɔbu dali mini damba dali ka bi dii gbubi niŋ ŋɔ maa dali ka o ku niŋ ka di ŋmanila so n-nyɛ o di ŋmari ʒiri pam peace out n-chabisiya.